Et ass e bëssen eng ongewéinlech Plaz hei fir eng Pressekonferenz ze maachen, mee et huet awer an eisen Aen e ganz grousse symbolesche Charakter. Et ass nämlech déi Plaz, wou et an eisen Aen am offensichtlechste gëtt, wéi de Wunnengsmarché an de leschte Jore lafe gelooss ginn ass, wéi kontraproduktiv déi grouss Projeten zum groussen Deel waren an och ëmmer nach sinn. A wéi haaptsächlech grouss Promoteure kënne vill Profit domadder maachen, ouni d'Liewensqualitéit vun de Leit am Land ze verbesseren. Schonn 2010 gouf et Kritik um Bau fir de Pont de Gaasperech vu Säite vu Gaasperecher Interesseveräin. Déi Leit hunn ënner anerem mat Hëllef vu juristesche Prozeduren, déi deier kascht hunn, ouni Erfolleg versicht, Asproch ze erhiewe géint e gigantesche Projet, deen iwwer d'Käpp vun de Leit ewech vum deemolegen DP-CSV-Schäfferot am puren Interessi vun engem eenzege Promoteur op d'Tüne gelaf ginn ass. 2012 huet sech dunn ënnert anerem duerch déi Lénk eng Biergerinitiativ gegrënnt, déi eng Petitioun lancéiert huet, fir nach Afloss op de Projet ze huelen an e sozialen an ekologesche Quartier heirauser ze maachen. Mee deen deemolege Schäfferot dës Kéier vun DP an deene Gréngen, hunn alt erëm d'Aspréch vun der Bevëlkerung an de Wand geschloen. D'Kritik um Projet, d'Kritikpunkten um Projet waren a si wasst a si weisen, wat een alles ka falsch maachen, wa keng anstänneg Stad a Landesplanung gemat gëtt a wann et deene politesch Verantwortlechen net drëm geet, e soziaalt Zesummeliewe mat enger héijer Liewensqualitéit ze garantéieren. Da setze sech nämlech d'Promoteuren duerch mat hirer Sucht. esou vill Profit wéi méiglech ze maachen. Wat gëtt et elo konkret um Projet vum Bon de Gaasperech ze kritiséieren? Zum engen den totale Manktem un Transparenz, Schäfferéit vun DP an csv als éischt an duerno DP an déi Gréng an der Gemeng Lëtzebuerg hunn hannert zouenen Dieren mam Promoteur verhandelt. D'Bierger vun der Stad Lëtzebuerg goufe weder gefrot, wéi si sech den zukünftegen Quartier virstellen, nach iwwer de Projet anstänneg informéiert. De Bon de Gaasperech ass dem aneren e Symbol fir alles dat, wat bis elo an der Logementspolitik falsch gemat gouf. Obwuel et massiv u Wunnenge feelt, ginn hei haaptsächlech Büroe gebaut. Et ass elo geplangt, Wunnenge fir 7.000 Leit ze bauen a Büroe fir 20.000 Leit. Esou wäert alt erëm de Beruffstrafic, wéi mer et och gesinn elo schonn, ëm e Villfacht verstäerkt ginn. Eng modern Landesplanung misst virgesinn, datt d'Leit do wunnen, wou se schaffen, fir d'Weeër ebe méiglechst kuerz ze halen, an dat ass hei absolut net de Fall. Dat, wat gebaut gëtt, ass donieft fir déi meeschte Leit guer net bezuelbar. Nëmmen 10 Prozent, also de legale Minimum u Logementen, wäert abordabel Wunnenge ginn, Keng sozial Mietwunnenge wuelgemierkt, mir maachen ëmmer erëm op den Ënnerscheed opmierksam. Dat heescht, vill Leit wäerten sech net kënne leeschten hei ze wunnen. Och fir Famillen, déi et oft immens schwéier hunn eng Wunneng ze fannen, ass dëse Quartier net geduecht, wéi de fréiere Buergermeeschter, de Paul Helminger, 2010 och oppen zouginn huet. ouni awer dobäi e Problem ze gesinn. De groussen Deel vun de Wunnenge wäerten alt erëm Luxuswunnenge sinn an domat kengesfalls den Drock op de Logementsmarché méi kleng maachen. Dann ass de Ban de Gaasperech awer och eng ekologesch Katastroph. Et gëtt keen anstännegt Verkéierskonzept fir déi geschate 50.000 Autosbeweegunge pro Dag, déi duerch de Projet wäerten dobäi kommen. Wéi gesot wäert de Beruffstrafic hei immens grouss sinn an dobäi kënnt dann och nach de mega Auchan, dee mer dohanne gesinn, deen dräimol esou grouss soll ginn, wéi deen um Kierchbierg. A bei der Aweiung vum Chantier hunn déi Verantwortlech vum Auchan gesot, si géingen 11 Millioune Cliente pro Joer erwaarden. 11 Milliounen! An et ass kloer, dass zum allergréissten Deel Déi 11 Millioune Clientë wäerte mam Auto kommen. Den Tram, dee soll iwwregens fréistens 2021 heihi gefuer kommen, woubäi mer net méi spéit wéi haut de Moien héieren hunn, datt dat sech warscheinlech nach wäert verzögeren. Bis dohinner wäert e groussen Deel vum Quartier awer scho laang fäerdeg sinn, sou datt et déi nächst puer Joer awer richteg chaotesch wäert ginn hei. De groussen Deel vu Buedemversigelung, deen dobäi kënnt, mécht zudeem Suergen, datt de Grondwaasserspigel wäert erofgoen an de Risiko vun Iwwerschwemmungen dogéint wäert eropgoen. Et ass virun allem ee Promoteur, deen haaptsächlech de Ban de Gaasperech bebaut an exploitéiert. A wat dat alles mat deene Plakater ze dinn huet, déi Der hei gesitt, dat wäert Iech da lo de Michel Ierpelding weider erklären. Am Artikel 110 bis vun eiser Verfassung steet ganz kloer, datt all Lëtzebuerger gläich virum Gesetz sinn. Dëse Gläichheetsprinzip ass d'Basis vun eiser Demokratie an eisem Rechtsstaat. Mee den 13 Februar 2007 huet d'Chamber e Gesetz ugeholl, dat de Gläichheetsprinzip an der Praxis opginn huet. E Gesetz, dat eist Land an déi Zäiten zeréckbruecht huet, an deenen eng Minoritéit vu Privilegiéierten anere Gesetzer ënnerworfe wor wéi de Rescht vun der Gesellschaft. Deemools, virun der Franséischer Revolutioun, hunn déi Privilegiéiert dem Adel oder der Kierch ugehéiert, hu sech Monseigneur oder uschwätze gelooss oder en de virun hiren Numm gesat. Haut, am Zäitalter vum Finanzkapitalismus, bezeechnen si sech als Investeuren, Promoteuren, Entrepreneuren. Si presentéiere sech och gär als Leit, déi aus der Mëtt vun der Gesellschaft kommen, just datt hinnen eben zum Beispill e ganze Stadquartier gehéiert, just datt si der Gesellschaft virschreiwen, ween an dësem Quartier wäert liewe kënnen a just datt si ebe praktesch keng Steiere bezuelen. Wat ass 2007 geschitt? D'Finanzplaz huet alt emol nees no engem neie Gesetz verlaangt, d'Lëtzebuerger Regierung huet et an d'Parlament bruecht an d'Chamber huet den Text ouni vill Diskussioun ugeholl, an zwar eestëmmeg. Pour rappel, déi Lénk wor deemools net an der Chamber vertrueden. D'Texter, déi d'Finanzplaz betreffen, sinn oft extrem technesch a ginn nëmme vun enger klenger Minoritéit vun Experte wierklech Verstanen. D'Resultat dovunner ass katastrophal. Zu Lëtzebuerg wëssen net nëmmen déi mannste Leit, mee och déi mannste Politiker, wat iwwerhaapt an eisem gréisste Wirtschaftssecteur geschitt. An dat, wat do geschitt, ass oft net grad ganz propper. D'Gesetz vum 13 Februar 2007 iwwert Fonds d'investissements spécialisés, kuerz FISen, ass ee perfekt Beispill dofir. Perfekt ebe grad dowéinst, well dee Knascht, deen dëse Finanzproduit verursaacht, net ewéi meeschtens just am Ausland, mee och direkt bei eis selwer am Land ufält. Wéi verursaachen d'Ficë Knascht? Eh bien, op dräierlei Aart a Weis. Éischtens verknaschten d'Ficen eis Rechtsuerdnung, andeems si de Gläichheetsprinzip aushiewelen. Theoretesch si mir zu Lëtzebuerg all gläich virum Gesetz, also och virum Steieramt. Ob een de Mindestloun verdéngt oder e Managergehalt bezitt, et gëtt een drop besteiert. an zwar progressiv, fir datt d'Ongläichheeten an der Gesellschaft net zouhuelen. Dat wor et fir d'Theorie. D'Praxis ass haut awer eng ganz aner, Wat der méi räich gitt, wat der ëmmer manner Steiere musst bezuelen. D'Fisse bréngen dës pervers Logik op en neien Héichpunkt. Wann en normale Proprietär, zum Beispill e pensionéierte Staatsbeamten, engem jonke Salarié en Appartement verlount, Dann deklaréiert hien dee Loyer a gëtt am Kader vu senger Akommessteier dorobber taxéiert, gäre mat engem Taux vun an déi 30 Prozent an theoretesch bis op 42 Prozent. Wann awer elo e sougenannten Investisseur averti dohinner geet an Immobilien am Wäert vu mindestens 125.000 Euro, awer oft vill, vill, vill méi, an e Fonds d'investissement spécialisé placéiert, da kann hie mat dësen Immobilië spekuléieren a Loyeren domadder akasséieren, esou vill wéi hie wëll. Esou laang d'Aktiven net 10 Prozent vum Gesamtwäert vum Fonds iwwerschreiden an esou laang se am Fong bleiwen, bezilt hie just eng Taxe d'abonnement vun 0,01 Prozent vum Gesamtwäert vum Fong dorobber. De FIS kann dofir och net als normale Betrib ugesi ginn, well en normale Betrib bezuelt, wann e säi Sëtz an der Stad Lëtzebuerg huet, all Joer insgesamt ronn 26 Prozent Steieren op senge Benefice. Fir konkret ze ginn, hei emol e Beispill, an do gesitt Der der nach later aner hannert Iech, iwwert den Olospfand, deem säi Wäert 2014 mat 668 Milliounen Euro, also iwwert eng hallef Milliard Euro, beziffert gouf, an zu deem de Ban de Gaasperech gehéiert, kruten de Flavio Becca an den Eric Lux dat Joer bal 3 Milliounen Euro u Loyeren eran. U Steieren hu si dofir mol keng 30.000 Euro bezuelt. Wann Dir an ech 3 Milliounen Euro erakrut haten, dann hate mir dorobber wahrscheinlech 42 Prozent Steieren, dat heescht bal 530.000 Euro Steiere bezuelt. Net an zwee Joer, net an zéng Joer, net an 20 Joer dono, nee direkt bei eiser éischter Steiererklärung, déi dono komm wär. Mee d'Fisse maachen och nach eng zweet Zort Knascht donieft, dee sougenannten Déchet fiscal, dat heescht déi Zomm u Suen, déi dem Steieramt duerch d'Fisse verluer geet. Wéi héich déi Zomm ass, weess emol den Här Gramegna selwer net, well en wéi en an enger rezenter Äntwert op eng parlamentaresch Fro zouginn huet. Mee wëll hien dat iwwerhaapt wëssen? Wéi héich déi Zomme sinn, kann een effektiv nëmmen erroden. Hei emol e Beispill. De Fils mam Numm Cluster, deen de Bridder Giorgetti gehéiert, deenen hir Camion mer scho puer mol hei elo laanschtfuere gesinn hunn, an iwwert eng hallef Milliard Euro wäert ass, huet iwwert 15 Milliounen Euro u Loyeren erabruecht an engem Joer. Wann déi op 42 Prozent besteiert gi wären, hätt dat dem Steieramt iwwer 6 Milliounen Euro bruecht. Domadder hätt ee kinnten dräi Foyers scolaires bauen. Stattdesse krut de Fisk eng schappeg 35.000 Euro vun de Bridder Giorgetti. Dat entsprécht engem Déchet fiscal vu 5 Milliounen Euro an 965.000 Euro. An dat wärenddeems sech de Wäert vun deem Fong bannent engem Joer verduebelt huet. Wuel verstanen sinn déi Plus-valuën och onbesteiert. vun deem déi, wou de Wäert sech verduebelt. Mee wat ass da, wa elo d'Bridder Giorgetti oder hir Ierwen déi Revenuen iergendwann an der Zukunft enke aus dem Fong huelen? Jo, da misste se theoretesch drop besteiert ginn. Mee zu wat fir engem Taux a mat wat fir enge Appartementer? A wéi vill Schoulen, Crèchen an Tramslinnen, déi mir haut elo brauchen an net an zéng Joer, net an zwanzeg Joer, net wann d'Bridder Giorgetti stierwen an hir Kanner dat ierwen, hätten an der Tëschenzäit mat hire Steiergelte kinnte gebaut ginn. An domadder kommen ech och op deen drëtten a leschte Grond ze schwätzen, firwat d'FISen Knaschtfonge sinn. Déijéineg vun Iech, déi de Rapport vum Klimarot, dem GIEC, vum Oktober gelies hunn, wëssen et sécher, Ee vun den Haaptmoyenen, déi mer hunn, fir eng katastrophal Erwäermung vum Klima nach ze verhënneren, ass duerch laangfristeg Landesplanung an duerch Urbanismus. Leit sollen do wunne kënnen, wou se schaffen. D'ëffentlech Hand soll massiv a méi ëmweltfrëndlech Infrastrukturen a Gebaier investéieren. All dat ass mat där Spekulatioun, déi duerch d'FICen encouragéiert gëtt, organiséiert gëtt, net ze packen. Kuckt emol de Bon de Gaspry, d'Carole huet Iech et virdru gewisen. Hei ass just nom Profit geplangt ginn, mat engem katastrophale Resultat. Mee kuckt och emol iwwer eis Grenzen eraus, zum Beispill op Berlin, wou de lëtzebuergesche FIC Optimum in Evolution Fund amgaang ass, ganz Gebaier déi fréier voll bewunnt woren, zu eidele Spekulationsobjeten ze maachen, eidel Gebaier, déi weider beheizt ginn, a Leit, déi ëmmer méi an d'Peripherie vun der Stad ofwandere mussen. Ëmweltfrëndlech Landesplanung gesäit aneschters aus. A méi allgemeng, wann de Staat et nees erlaabt, dass Privatleit sech nach wéi am nonzéngte Joerhonnert riseg Immobiliereserven zouleeën a bal keng Steieren dorobber bezuelen, da verléiert hien och ëmmer méi all Méiglechkeet, selwer landesplaneresch an urbanistesch anzegrafen. Kapp gräifen. D'politesch Responsabeler bekloen oft, datt et hinnen un Terrain feelt, datt et hinnen u Sue feelt, fir Préemptioun ze maachen oder fir also vun Expropriatioun mol guer net ze schwätzen. Kee Wonner, wa si Leit wéi den Eric Lux, de Flavio Becca an de Gebridder Giorgetti gewäerde loossen an hinne Steierkaddoe maachen. Dass d'Fisse Knaschtfonge sinn, dat ginn esouguer Leit aus zwee vun deenen dräi aktuellen an zukünftege Regierungsparteien zou. Zwee Illustratiounen, Den 30 Oktober 2012 huet den haitege Minister an deemolegen Deputéierte François Bausch dem Finanzminister eng, Luc Frieden, eng parlamentaresch Ufro zu de Fisse gestallt, wou e ganz kloer ze verstoe gouf, dass dës Fongen, ech zitieren, eng steierpolitesch Aberratioun an eng steierlech Ongerechtegkeet wieren. Méi rezent, den 20 Juni 2018, hunn d'LSAP-Deputéierte Franz Fayot an Yves Cruchten hirersäits d'Regierung drop higewisen, datt d'Ficë méiglecherweis verfassungswiddereg kinnte sinn, datt se d'Spekulatioun kinnte favoriséieren an datt se immens Verloschter u Steiername géife verursaachen. An deenen zwee Fäll hunn d'Spekulanten gewonnen. An deenen zwee Fäll hunn d'Häre Becca, Lux an Giorgetti gewonnen, well a béide Fäll hunn d'Ministeren